Hekk xtaqt nibdiha din is-sensiela, b'din l-esperjenza. Għadhom is-sitta ta' filgħodu, ġejt it-Tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra, naf li jżurhom ħafna nies, imma llum hija ġurnata speċjali. Ix-xemx sa titla' eżatt minn ġo nofs il-bieb prinċipali. Illum huwa l-ekwinozju tal-ħarifa.
It-tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra illi jinsabu f'Nofsinhar ta' Malta huma mniżżla fil-lista tal-Wirt Kulturali tal-UNESCO. Huma wieħed mis-siti l-aktar popolari f'pajjiżna. Għalkemm jien jogħġbuni dawk il-postijiet li huma inqas popolari, xi kultant post ikun popolari għal raġuni. Bħal din tal-lum. Meta tesperjenzhom f'dal-ħin tal-ġurnata, b'dal-ħsejjes tan-natura, ma tridx wisq biex tittrasporta ruħek għaż-żmien Neolitiku. Lanqas għedt kelma, anke n-nifs kważi stħajt nieħu. Jistennini hawn Tore Lamsdalen, riċerkatur Norveġiż li ilu jgħix Malta snin biex jistudja dawn it-tempji sa kiteb ktieb u tkellem dwarhom internazzjonalment. Mgħaġġbin kemm il-lejl u sbieħ il-jum qatta' hawn.

Għalhekk huma ħafna dawk li ġew ifittxu biex jiskopru l-misteru tal-oriġini ta' Malta, għax dawn in-nies kienu eċċezzjonali fil-ġeometrija u l-astronomija, minbarra li ma tistax ma tippressjonax ruħek bil-kobor ta' dawn il-ġebel illi b'xorti tajba u bi preservazzjoni għadna nistgħu ingawduhom.

All the locals communities they have these celebrations. I am not surprised that it has a kind of continued.
Ħadd gost nisma' barrani jitkellem hekk b'tant faxxinu dwar dawn it-tempji. Issa ħa nerħila lura lejn id-daħla tat-tempju tal-Imnajdra biex niltaqa' mal-aħwa Xiberras. Arnold u Jeffrey, esperti tal-flora u fawna ta' Malta. Ara mixja fin-natura tista' tagħmilha bla ħsieb ta' xejn. Jew tista' tagħmilha b'għajnejk, widnejk u mnieħrek miftuħa biex tifhem aktar x'hemm madwarek. L-ewwel ma bdejna nfittxu kienu il-wirdien. X'qed infittxu?
Mela, din hija speċi li ħa tiġi deskritta reċenti, il-wirdiena Maltija, Maltese cockroach, Ectobus melitens, semmejniha bil-Latin.
Bħal dik rajtih l-ewwel hemm hemmhekk, ora jkun se ngħidi x'inhi. Dik hija tip ta' żabbellina, tip ta' nanna kola, hija pest. Ah, okay.
Isma' Arnold, min qed jarana mid-dar u jgħidilna qed infittxu l-wirdien, jaħseb li m'aħniex qegħdin OK mija fil-mija. Jien ili m'iniex OK. Fil-verità, x'inhi, x'inhu l-valur tagħha? Mela, ara, hawn Malta, ħa nagħmlu hekk, hawn Malta għandna xi tnax-il speċi, illum skoprejna li għandna 'l fuq minn tnax-il speċi ta' wirdiena. Sewwa. Il-wirdien dejjem titfajneħ taħt il-limelight li huwa xi ħaġa ħażina, xi ħaġa maħmuġa. Fil-libertà mhux xejn minnu dak hija ġast il-bniedem jiġġudika fuq l-astetika, sewwa. Mhux qed ngħidilkom jekk għandek invażjoni ta' wirdien id-dar ma tieħux ħsieb, però ħafna minnhom huma speċi benefiċjali u jagħmlu l-ġid. Issa, din hija waħda mill-ftit, nistgħu ngħidu, mill-familja tal-wirdien li hija endemika, issibha biss fil-Gżejjer Maltin. Hija xi ħaġa prezzjuża immens li ssibha ftit abitati ġo ftit eh, pjanti partikolari ġifieri eh, u hija benefiċjarja xi parti mill-ekoloġija Maltija. Eh, u r-rol tagħha ftit nafu fuq ma nafu li hija benefiċjarja anka għad-dakki ta' ċertu pjanti.
Il-pjanta eh, fjura bażikament ngħidulha l-ansar eh, hija basla komuni ħafna fil-Gżer Maltin, eh, hija indiġena, ġvi naturali tal-post. Hi popolari ħafna dil-pjanta fil-Gżer Maltin għax hemm qlajja partikolari, qlajja folkloristika, li jgħidu jekk il-blanzun jitla' dritt ħa jkollna xita sew fil-ħarifa. Però jekk jitla' mgħawweġ jew ganċ ma jkollna ħarifa xotta. Ok, mela issa ħa nibda ndurhom eh ħa nara jekk humiex dritti jew mgħawġin fil-kumplament għax kollha kif tagħmel waħda jagħmlu l-oħra ġifieri dawn. Ix, ifhem, jiddependi wkoll mir-riħ skont kif ikunu l-kundizzjonijiet ta' dak iż-żmien ukoll. Ok. Flera, hawnhekk qed qed naraw eh, arboxelli bil- bl-English shrubs, tipiċi ta' tax-xari, xari fejn għandek eh, low-lying shrubs u rocky terrain. F'da żmien tkun għadha m'għamlitx ħafna xita wara s-sajf tara taħsbu mejjet. Eżatt, eh, fil-fatt waħda mill-arboxelli li hija di ngħidulha it-tenewt tax-xari li hija arboxell endemiku, ġifieri Jeżisti biss fi gżejjer Maltin. Jorqod fis-sajf.
Per eżempju, dan ara, dak is-satar. Issa s-satar huwa eh, kemm jista' jkun evergreen, kemm jista' jkun jibqa' eh, aħdar is-sena kollha. Filwaqt li di torqod fis-sajf di tibqa' ħadra s-sena kollha, però dawn imbagħad jagħmel il-fjuri vjola fil-rebbiegħa u eh, mela fil-bidu tas-sajf. Però ma jorqodx totalment, il-weraq jibqgħu jidhru. Imma issa li għamlet ix-xita qed jibdew jispuntaw ukoll. Biex jien nħobb nagħmilha di tajjeb nagħmilha hekk eh, biex minflok naqta'. Le le tista'. Jisni nagħmel hekk naqra b'subajja. Eżatt. Tajjeb qed nagħmilha biex ah kemm. Eh, mana, mana.
Eh, dawn pjanta f'na mill diversi pjanti ta' xar huma wkoll aromatiċi. Eh, jitilqu ċertu żjut, passatar, biex kemm jista' jkun u għan ikun deterrent għal herbivores biex ma jiklux jikluhom kollha, natural trimming, u biex ukoll ma jitilfux ilma. Ġifieri għalhekk jiena nisma' b'ċertu nies jużaw dawn it-tip ta' ħwawar anke biex jagħmlu pereżempju insect repellent. Eżatt, eżatt.
Eh, fl-antik fil-verità. Fl-antik din mediċina kollha mill-pjanti diretti ġifieri.
In-natura lili offrietli ħafna iżjed milli qatt kont naħseb u forsi għalhekk żviluppajt rispett għaliha.
Isma, jiena meta niġi eh, passiġġata normalment iżomm mal passaġġ issa aħna qegħdin naqra fuq ix-xari biex namlu forsi ftit ta' riċerka żgħira u nifhmu ma fil-verità. Tajjeb tkun qed timxi fuq xara xina nħossni ħażin, pereżempju naffaċ fuq il-pjan. Ifhimni, Min ikun bħalna jidra kemm jista' jkun jaqbeż fuq il-ġebel, sewa? Hekk m'intix qed tagħmel trampling għax dak li jkun. Tajjeb li jibqa' fil-passaġġ, però jekk inti kemm jista' jkun tiżvija u ma tgħaffidx fl-ambjent, qed tagħmel aħjar. Ok, biex forsi għal skopijiet biex tibda tifhem u u tara, mhux hekk? U tara u tħobb iżjed in-natura. Billi tintegra naqra ma fiha xejn ħażin. Pereżempju aħna ġebel nissuġġerixxu dejjem, pereżempju bħalissa allavolja l-post jidher aridu, Fil-verità, l-iktar ħajja li ssib huwa taħt il-ġebel, sewwa? Mhux ħa mmur nħeġġeġ lill-pubbliku joqgħod iqalleb il-ġebel, però li inti qrajt x'hemm taħt ġebla u erġajt poġġejtha fl-istess pożizzjoni, l-impatt tal-bijodiversità huwa minima ħafna, sewwa? Hawnhekk qed nagħmlu skop biex nedukaw. Mela, pereżempju, Eh, taħt il-ġebel l-iktar li kunem il-ħajja għalfejn għax ikun hemm iktar umdità, eh, mhix dik in-nixfa qalila, allura ħafna mill-annimali jagħmlu refugju. Mbebbux iż-żgħira ra xi ħlew, il-babies. Ġa dak iċ-ċokon, ġa disħana kollha wkoll tara daw dal-moss li għal Malta narħa xi ħaġa fenomenali li xorta jirnexxilu jikber f'postijiet żgħar ħafna. Ħafna mis-seedling li għadhom ħajibdew ħafna drabi tarħhom tilgħin minn taħt il-pjanti. Hawnhekk qed naraw biodiversità ta' molluska bebuxi ta' bebux, pereżempju għandek l-akrux da li jikber ehm, li jittiekel, it-trabixu. Ehm, għandek di ngħidulu akrux mara. Akrux mara ma jfissirx xogħol mara tal-akrux raġel, ngħidulhom hekk għax in-nies drajna nis ehm, jgħidulhom hekk ġifieri, imma huma speċi differenti minn xulxin. Għaw speċi tipi tipiċi tax-xagħri, daw it-tip ta' speċi, mm. issibhom biss fix-xagħri sewwa.
Lejn il-pjanta hija eh, tipika ta' North Africa, fil-fatt fil-North Africa biss nistgħu nsibuha, Central North Africa, ngħidu ra s-siġġa tal-ħarin, bl-Ingliż Wolfbane. Ħaġa interessanti huma l-frott huma forma ta' qarn u minn dak il-frott joħroġ iż-żerja bil-pappus ngħidulu bl-Ingliż dak il-ħarir li jġalhom iż-żerja jtir. Għandhom l-istruttura ta' ħarir vera soft.
U waqt il-mixja tagħna fix-xagħri mhux biss ma' pjanti ltqajna.
Hawnhekk qed nara wieħed mill-isbaħ rettili li jinstab fi gżejjer Maltin. Ixxaħmet l-art. Dil-forma kombinazzjoni naqra skura mhux tas-soltu daqshekk sewwa. Jiena ġieli rajt bħalhom da qatt ma qatt daqshekk kwiet dan għax int. Eh, eh? Ejwa.
Inti. Għandi aroma ma.
Xaħmet l-art whisperer.
Li huwa interessanti huwa l-unika rettilu mid-disa li għandna li huwa li jwellet ma jbidx. Sewwa, u hu jieħu ħsieb il-frieħ tiegħu wkoll, sewwa. Hawnhekk qed naraw mara, jien tarfu minn skont kemm hu robust il-rashom, u il-kulur ivarja bħala skur u ċar, però ħafna drabi l-irġiel huma iktar skuri min-nisa. Qed naraw ukoll li di xi darba kellha xi battalja xi darba tilfet u denba. Denba ra qed jikber qisu. Raġa' tela', eżatt.
U li hija interessanti l-mod ukoll kif ibidlu l-qoxra filwaqt ħafna retti li jbidlu. Iwaqqgħuha. Iwaqqgħuha di tbiddel biss scales waħdiet bħalma jbiddlu n-nies. Isma' di ħajja u. Żgur li ħajja.
Issa mbagħad nuriek kemm hi ħajja. U di. Ma ċċaqalqitx!
U di l-iktar.
Saħħartha naħseb. Hi l-iktar ħaġa importanti hija li għandha rabta folkloristika kbira mal-Gżejjer Maltin fej fil-passat sfortunatament kienet tintuża ħafna affarijiet fosthom kienu jemmnu li jistgħu jastrattaw żejt minna li jarġa' jkabbar ix-xagħar. Però hija żgur gidba għax missieri bla xaqqiet. U missier kien wieħed minn dawk, ġifieri kienet ta' dik l-era li dal-annimal ehm, fi żmienhom kienu eh, ituh lill-spiżjar u kien itihom xi ġis soldi.

però sfronda qisu sena sentejn ilu, ġi tlifna ġawra, però eventwalment naħseb issir gżira oħra dik, ġifieri ħa jkollna gżira oħra eventwalment. Issa rigward eh, qed insemmu l-gżejjer għandna waħda mill-iktar gżejjer popolari hija l-gżira ta' Filfla, hija gżira żejra ħafna, minn kif tidher kbira eh, impressjonanti ħdej gżejjer oħra hija gżira żejra ħafna. Eh, interessanti wkoll eh, bħala ġeoloġija madwar hawnhekk ehm, huwa iż-żonqor tisfel qawwi tisfel bħala ġeoloġija tal-akwata. Ukoll sintendi fil-fla hija l-istess tip ta' ġeoloġija. Però fil-fla għandha naqra ta' fal mikxuf u għalhekk eh, sfortunatament bil-mod il-mod qed tisfronda fil-fla minħabba dat tafal li dejjem jittiekel. Issa fil-fla unika gżira li għandha wkoll l-irdum madwara. Issa l-irdum nħoloq b'bombardament. Din mhix ħaġa naturali, però ironikament dal-bombardament eh, ibejt meta nħoloq dal-irdum bisaħ tal-bombardament eh, bdew ibejtu ktar safar tal-baħar fosthom il-kanġu ta' filfla eh, il-ċifa, il-garnija u anka wkoll